Ashi, mi ta imaginá mi, si nos tabata te ei den e predikashi di Esteban, lo bo a fada bai bo kas. E gaichi a kuminsá prediká di Abraham, Isak, Jakòb, ei el a prediká Daniel, el a prediká tur e héroenan den Beibel. So, al a para te ban di David, imaginá bo, di Isak, di Abraham te David. Bo sa kuantu generashon e hòmber a prediká? Bo sa kon largo e homber ki a prediká rumannan? I bo ke mi konta bo algo? E israelitanan, e hudionan, ku mester a repentí den e predikashi, nan a bira batié ku baranka, batié ku baranka, ma te kemen eindelijk, en realidat loke ku mi ke bisa bo ta, voel e homber su mensahe, tremendo mensahe, Ku mester a trese arepentimentu, ku mester a trese un kombertimentu i kambia e aktitut di e pueblo, hei, nan a batié, kaba kuné, mat'é ei bounan komo resultado di un tremendo mensahe teológiko, kristosèntriko, nan a mat'é. I ami ta puntra mi mes e ora ei, Ha? Saulo, kon l'e tabata sinti? Tremendo viktoria! Awe nos konosé Saulo komo Pablo, tabata gosa den e morto di Esteban, el a selebr'é komo un viktoria total. Pero bo sa kiko ta pa mi importante? Kon ami lo comporta of con ami lo actua den un situacion asina. Pablo, Saulo, Saulo a sali den un aranke. Rumannan sa kico e palabra aranke ke men? Manera den un, den un, den un locura, den un locura so a Pablo sali, Saulo a sali, mata homber, mata muhernan, coy nan preso, tira nan den prison, ey, increibel. Prome ke sa aki rumannan? Ey, mi no a mira den e historia di e pueblo y mi no a mira den e historia di e ser humano cu hendenan tabata wordo hinca den prizon pa motibu di nan fe. Pero awo, pa prome biaha den e historia, bo ta mira un homber cu su fe tabata den Dios, bo ta mira un persona cu kier a biba un bida pa Dios, tabata wordo hinca den prizon. Straño, no? I i mi preokupashon dje mensahe kita ku mi ta kere den e mundu ku mi ta bibando, por ta mi no sa kompasivo mas konsiente o hasi mi mes konsiente ku Kristu ta bai bin pronto. Ta rumannan, mi ke bo djis para ketu i puntra bo mes, Kon abo lo deal ku un situashon kaminda ku bo ta miembro dje un iglesia? Pablo ta drenta saka, Saulo ta drenta saka hòmber i muhénan hibanan preso. Mata, nos a tende di Steban, pasobra Steban ta otro predicador, pero e otronan bo no a tende, pero mata otronan tambe, caba cu e iglesia, destrui e iglesia, con abo lo sinti dje iglesia, den e iglesia? Hm? Kico lo ta bo comentario? Mi si ta kere cu nos lo bira negativo y cuminsa mormura y critica y kisas hasta bandona e camindanan di Señor y bira nos lomba pa Dios, Pasobra nos no lo por comprende con Dios ta permiti un demonio destrui su pueblo, traha asina daño den su yunan y Dios no ta interveni. Bo ta kere bo ta wak asina rumannan? Ki ora Dios ta bon? Ki ora Dios ta malo rumannan? Con nos ta evalua Dios? Con nos ta pensa Dios ta bon o Dios ta malo? Imagina bo so nan, wawa. Saulo ku henter su kurason a disfrutá, a selebrá e morto di Esteban. Dos, no solamente esei, el a persiguí di un manera grandi, òf el a persekushon grandi kontra dje iglesia. Hm. Wak e realidat di iglesia. Tres. No solamente iglesia a wordo plamá den tur region, Yuda, Samaria, tur kaminda, ke men las pat e iglesia ki for di otro. Kuatro. Saulo a kuminsá destruí e iglesia. No solamente spat'e, destruié, ataká, hòmber, muhénan, hibanan será Ey, algun di nan nan tabata sa cu nan a bay sera, pero otronan nan sa me ki el a haci cu nan. Ke bo lo pensa? Con bo lo sinti el a bay cu bo mama, cu bo tata, cu bo rumannan, cu bo esposo? Con bo lo sinti? Bo lo sigui bay iglesia domingo? Hm? Bo lo bin oracion? Tin rumannan cu normal, cu ta normal me nan no ta bin oracion. Awor corda di e situacion, y bo ta kere bo ta bin? Straño, no? Saulo tabata drenta kas pa kas, lastra hòmber, muhénan, bai pone sera nan den prizon. Seis, e iglesia a wòrdu plamá i a bai tur kaminda. Ora mi wak e suseso akí, ami no sa, ami nunka biba e koki. Ami no tin un idea kon ami lo komportá mi komo kristian den e situashon akí. Episod ta un kor bo ta wak pelíkula I bo ta pensa, e ta un otro ko ora bo ta den un realidat. Tur kombersashon nos por kombersá masha fásil, pero ora realidat bin, ei nan e kos ta. Anto mi ta komprondé e situashon, p'esei mi ta bisa bo, ora mi lesa Hechonan kapítulo ocho, ei ta un kos teológiko, no? Ei, komo dòkter mi a studia e temanan aki, woo, den teologia, den tur ko, pero laga mi puntra bo, kon bo lo dil kuné den realidat? Kon bo lo sinta den un iglesia asina? Bo lo bai otochia domingo, rumannan? Kende lo bai? Pero bo ke mi konta bo algu ku a impresiona mi? Den tur e problema ku tabata pasa ku iglesia, mi a keda spantá di mira kiko Dios tabata hasi. Wa kiko Dios tabata hasi? E iglesia a kuminsá prediká Kristu tur kaminda. Straño, no? Ey, bo ta tin tur konfortabilidat. Bo tin tur pas. Bo tin tur trankilidat. Pero, kayao. Niun hende no sa ku nos ta kristian, nos ta kristiannan FBI, FBI, kristiannan sekreto. No, e iglesia aki, den e persekushon, nan a kuminsá prediká Kristu Hesus, tur kaminda. Tur caminda. Dos, e multitudnan di acuerdo tabata paga atencion na predicashi. Ey, bo sabi awendia cuanto bia bo ta predica niun hende ta worry cu bo mes. Akiden, awor, ey, tur hende atentamente tendiendo e atentamente poniendo atencion n'e predicashinan. Nan ta predicando tur caminda, hendenan atento atendiendo e mensahe, wow, mi ta impresiona! Tres, nan tabata tende y mira milagernan. Iglesia a cuminsa e mira milager. Dios kier haci milager. Rumannan, increibel no? Ey, no solamente esey, spirito impuro tabata sali gritando, coriendo, huyendo pa e poder di spirito santo, pa e presencia di Dios, pa e uncion di Dios. Nan tabata grita na boznan halto bai. Bo sa cu tin hopi hende ta kere cu no tin spirito malo, no? Laga mi bisa bo, un dje problema grandinan ku nos tur ta konfrontá ta ku nos tin un enemigo invensibel ku no ta karni ni sanger ku ta bringando i purba mos di destruí bo komunion ku Dios. No, no, no, no. No kere ku ta bo negoshi, no. No, no, no, no. No kere ku ta abo bida ta importante p'e. No. Bo komunion ku Dios ta importante p'e i e ta hasi tur lo posibel pa hasi bo un persona frustrá, konfundí, amargá, disgustá, pa alehá bo for di e presensia di Dios, pa strobá bo di tin un komunion ku Dios, pa dañá bo relashon ku Dios. E ta un enemigo real i e yama Satanas. E tabata sali su demonionan, su kompinchinan, nan ta sali gritando bai, Ta tempu Pa iglesia kuminsá eksperimentá e poder akí, kaminda ku demonionan no por drenta den e presensia di Dios. Hopi ku tabata paralisá lam a wòrdu kurá. Bo sa kuantu hende lam paralisá tin awe meimei di nos? Nan no ta bai ni dilanti ni denan na nan na nan bida, den nan negoshi, den nan kas, den nan matrimonio, den nada. Nan ta lam, nan a keda pará einan, einan nan a keda, ni nan bida ta importante pa nan mas, nada mas, ni nan kabei, nada, nada, einan nan a keda, einan nan a keda pegá. Pero e Beibel ta bisa mi ku e tempu ei Ku Saulo tabata persiguí iglesia, ku tabata parse ku iglesia tabata den derota, ku tabata parse manera ku Dios a bai laga iglesia, hey, paralítikonan, lamnan, tur tabata wòrdu kurá. I seis, loke ke a impreshoná mi, loke ke a pon'é mi pensa manera, ke lokura! Mi no ta komprondé e kontravershon akí. E Beibel ta bisa, I tabata tin hopi alegria den e stat ei. Huh? Komportá. Tantu problema asina i iglesia tabata aktivo. Iglesia tabata ta kompletamente envolví den e lucha akí, den e problemanan akí. Den tur e ko ku ta pasando akí, Pedro ta sali bai prediká. E rumannan, un manifestacion di Spiritu Santo ta tuma lugar. Increibel, no? Den mei di tur e problemanan aki, Pedro ta predica, e Spiritu Santo ta baha, ey, bautisa hende, papiamentonan den lenga. Pedro, un hòmber skondí. Miedo pa Saulo. Saulo, un hòmber poderoso. Gigante, monster, kabando ku iglesia. Éksito, fama. Saulo. Pedro, kobarde, miedo, skondí, prediká, leu, ayatras. Hey! Un bruho.

Huh? Ki apodo e gaiky tin? Poder di Dios, asina nan ta yam'é. Den e neighborhood e ta konosí komo e hòmber ku poder di Dios, un bruho, hasidó di bruheria, asina nan konos'é, poder di Dios. Tur muchanan chikito te hendenan grandi, Bijbel ta bisa, tur tabata konosé komo e hòmber ku a wòrdu yamá e gran poder di Dios. Asina nan yam'é. Simon, e gran poder di Dios. Asina nan ta yam'é. E gayki a wòrdu impreshoná Rumannan, bo sa kiko a impreshoná mi? Ke gai ke a wòrdu impreshoná pa Pedro i no pa Saulo. Saulo ku tur su poder, Saulo ku tur su influensia no a impreshoná e bruho. Pedro a impreshoná e bruho. I e hòmber ki a sali di kaminda ke ta i el a bini serka Pedro, el a bisa Pedro, Pedro, Ey, bo tin algo cu mi no tin. Y tende loke Saulo ta haciendo cu bosonan, poniendo bosonan core, poniendo bosonan hui y bibendo den e bida cu boso ta biba, ey, no a impresiona mi. Y mi no kier loke e tin y loke e ta haci. Pero loke bo tin, Pedro, bende mi e. Bendé mi e. Ami no ta wòri kuantu e kosta no. Bo sa ken mi ta? Bo sa kon nan ta yama mi? El gran poder de Dios. Mi tin loke bo kier. Mi por duna bo loke bo kier. Mi ta paga bo loke bo kier. Duna mi loke bo tin. Abo tin un idea di e balor di e Spiritu di Dios ku ta biba den bo? Hello! Bo ta konsiente web ken bo ta den Kristo Hesus? Tor ei bo chu idea ku e Spiritu di Dios den bo. No tin plaka, no tin preis pa kumpr'é niun kaminda ni riba e mundu ki. I Pedro a bisa e òmber ki, Tende, bajaki bròder, bo no por kumpra e Spiritu di Dios ku bo plaka. No ta bai, e no ta bai. Plaka no ta yega pa bo kumpra Spiritu di Dios. Pasá m'a keda impreshoná henter e kaso kinanan, kon Pedro ta bis'é hòmber ki, Ei, bo plaka peresé huntu ku bo, pasobra bo a pensa ku bo por a obtené e don di Dios ku plaka. Bo no tin arte ni parte den e asuntu akí, pasobra bo kurason no ta bon dilanti di Dios. Ei, kon e kondishon di nos kurason ta? Si Pedro ta bis'é homber ki, Ey, bo curason, bo tin un problema cu bo curason, no cu bo cartera, bo curason. Ey, con mi curason ta dilanti di Dios? Mi a cita bo a dos persona nan opinion tocante nan curason, David E hòmber ki inmensamente a studia su situashon dilanti Dios. David, den Salmo shen i trinta i nuebe, versíkulo binti i tres, mi ta lesa, ta bisa, Skrudiniá mi, saminá mi, investigá mi, Señor. Mira henter mi konsepto, o Dios. Konosé mi kurason. Purba mi, konosé mi pensamentunan. Mira si tin kualkier kaminda den maldat den mi, i guia mi riba e kaminda eterno. E hòmber ki tabata preokupá, nos mester ta preokupá ku nos kondishon di nos kurason. Ey, dikon mi no por duna? Dikon mi no por yuda? Dikon mi no por tei? Kiko ta mi problema ku mi no por sirbi Dios ku henter mi kurason? Kiko ta stroba mi ku mi por hasi un dedikashon total na Dios? Kiko pa mi ta na promé lugar ariba mi kurason? Seis, David di, Skrudiniá mi, Señor, hasi un investigashon, wak mi den profundidat, den mi sekreto aiden, bai wak aiden kiko tin Dios, konosé mi kurason, sabi, purba mi kiko ta e pensamentunan, i mira si tin kualkier kaminda di maldat den mi, guia mi ariba e kaminda eterno. Maria, esei ta nos orashon. Ey, Simon no a compronde, Saulo no a compronde, niun di nan no a compronde cu Dios ta scrudinia curason, Dios ta mira nos curason. Jeremia dieschete, versiculo dies, e di, Ami, Señor, Ami, Señor, Dios ta bisando den Jeremia, Ami, Señor, Ta scrudiña curason. Mi ta samina mente pa duna cada un segun su conducta, segun e fruta di su hechonan. Ke men Dios no no ta bay mira nos palabra, pero Dios ta wak nos curason. Cada un di nos mester puntra nos mes, Ey, con ta cu mi curason? Pasobra si mi curason bira duro. Kiko lo pasa ku mi? Òf si situashon, si e situashon kambia i lanta un Saulo i hasi difísil den iglesia, kiko lo para di mi? Ha? Si Hecho kapítulo ocho ripití, kiko lo para ku bo? Unda bo lo bai? Kiko lo bo hasi? Bo lo sigui bin iglesia? Bo lo ta fiel? Ai, bo lo lesa bo Beibel? Bo lo hasi orashon? Bo lo gradisí Dios? Señor, mi ta gradisí Bo pa tur e problemanan ku tin, i Señor, mi ta sigui fiel den tur e difikultatnan akí. Pa mi, si el a pasa ku nan, ei, no ta nada straño ke por pasa ku nos tambe. Anto mi a pensa, rumannan, kon ta, kon ta kon mi, kon ta kon mi? Ami lo keda iglesia? Bo ta kere si mi sa ku cu Saulo ku ta drenta iglesia, kibra iglesia, ranka hòmber ku muhénan bai? Ami lo durf di sali for mi kas bin iglesia? Abo lo durf? Ku di nos tin problema pa yega iglesia? Y mi ta puntra mi mes rumannan, Abo lo predica Hesus den un circunstancia asina? Cu aboca cu ta suave en menos tin berguensa? Ami, ami kier termina cu un versiculo. Mi kier mustra bo algo prome cu mi caba. Mi kier mustra bo esaki. Henter e mensahe aki, djis pa mi mustra bo e coki. Esaki so. Esaki so Dios ta haya importante pa bisa nos den un mensahe. Pesey, m'a pone e tema dje mensahe aki, Dios sa. Dios ta mira. Loke ami no sa, ni loke mi ta mira. Asina mi a titulá e mensahe. Dios sa, i Dios ta mira loke ami no sa, i ni loke mi ta mira. Anto mi a yega na Dos Krónikanan, kapítulo dieseis, versíkulo nuebe. Wacht, wacht, tende, tende. Pasobra wowo di Señor ta move bai bin dor di henter tera, pa E por sostené fuertemente esnan ku nan kurason ta kompletamente di dje. Bo a aktua ku bobedat den esaki, di bèrdat, for di awor padilanti seguramente lo tin guera. Nos ta kere ku Dios no ta preokupá ku nos. Anos ta kere ku Dios a bandoná nos. Nos ta kere ku Dios a laga nos pa nos kuenta ora kosnan no ta bai manera nos kier. Pero Krónika ta bisa mi ku Dios su wowo ta moviendo den henter e tera i e ta sostené fuertemente esnan ku ta Completamente di dje, es decir, cu nan curazon ta completamente di dje. Rumannan, bo por imagina bo cu Saulo, keriendo cu e ta e gran heroe, matando cristian, lastrando cristian, bo ta kere cu e gaiky ta tin den su cabez cu Dios tabata tin su bista riba dje? Abo ta kere cu iglesia por a pensa cu Dios ta bay cambia Saulo su bida? Bo ta kere ku Dios por su wowo por a kai ariba Saulo? Saulo un hòmber malbado, kabando ku iglesia, destruyendo kristiannan, strobando e bida di Kristu den bida di e hende. Ei, Dios a tene asina duru? Romanonan, Efesionan, Colosensenan, Corintionan, Galationan, Filipensenan, Tesalonicensenan, tur nacion y pueblo. Di e bintisiete bukinan, mayoria Dios a usa e homber cu a comberti pa Pablo, pa skibi i biba un ehèmpel kristian pa nos awe. Kon por ku ami ku tabata mira destrukshon, ku ami ku tabata pensa derota, kon Dios por kambia'le den viktoria, den éksito, den poder? Awe mi no sa kiko bo ta pasando. I mas, Ami no sa kon bo ta mirando, kisas asta Iglesia Maranata, por ta bo ta mirando erornan, bo ta mirando debilidatnan, kritikanan. Mi no sa ku hopi kristiannan den e tempu di Hechonan kapítulo ocho a keda babuká ora nan a mira loke Dios tabata kapas di a hasi ku e persekudor di mas grandi di iglesia, Saulo. Awe, un ehèmpel, un pilar, un outoridat den e Palabra di Dios, den e kaminda di Dios. Mi a bisa, Señor, berdad, ami no por mira y ni pensa. Bijbel ta bisa asina halto, cu e shelonan ta di tera, e pensamento di Dios, e mente di Dios, ta for dje mente di e hende. Ken ta na prome lugar den mi curason? Si mi kier canta oe mi ainta, Mi ta un vencedor. I no ta importá kon duro e lucha ta, mi mester sa ku Kristu ta e Señor di mi kurason.